Кирәк дигән сорау бит ул шушы милли үзаңның дәрәҗәсеннән туа. Ул туырга да тиеш түгел. Ул чыннан да вәхши сорау булып чыга. Ни өчен үзенең ана теленнән ваз кичә безнең яшьләр? Чөнки дәүләт безгә үзебезнең Татарстан дәүләтебез көн саен күрсәтеп тора, кирәк түгел сезгә безнең телебез, кирәк түгел, дип ул аны гамәли күрсәтеп тора. 1994 елның егерменче июле көнне Татар дәүләт университетын булдыру турында карар кабул итеп булган иде Югары Советта. Инде ун ел үтте. Нәрсә, нәрсәгә ирештек? Ладин графикасына кайту турында инде 85 нче елда мөмкинлек ачылган иде, мөмкинчелек ачылган иде перестройка башлану белән. Кареллар ике елда күчеп куйдылар 87 дә. Без һаман чүбек чәйнибез, гафу итегез. Кем безне тыйды? Бер кечкенә генә мисал. Совет районында ике пенсионерның тырышлыгы белән берсе укытучы пенсионер Гөлфәния Җәләлова. Абдуллаҗан Җәләлов биологик фәннәр докторы. Әле ул эшләп килә. 70-кә җиткән кешеләр. Шуларның тырышлыгы белән 3 ел йөргәннән соң бер татар гимназиясе ачып булды, 20 нче гимназияне. Хәзер Татарстанның күп кенә хакимият органнары һәм Совет районының хакимияте шушы гимназияне бетерү өчен бөтен көчен куеп эшли. Аңа каршы тора ике пенсионер һәм берничә дистә атаналар. Булдыру өчен түгел, шуны бетерү өчен. Кем гаепле? Мәскәү түгел. Үзебездән. Аннан соң безнең ничә менә бу метро, метрлы диапазон үзендә эшли торган әзер каналларыбыз бар иде. Бөтен телекоммуникацияләр әзер, капитал вложения юк, кирәге юк. Өч каналны кемгә бирдек? Матур итеп күз кыскан өчен. Үзебезнең каналларны булдырганчы. Хәзер менә бик кыскада төзибез, яңа коммуникацияләр кирәк. Хәзер инде безгә лицензия дә бирмиләр. Өч каналны ачып куярга була иде. Ну, өч канал инде күп булган, аның өчен инде бәлки гел тутырып булмас. Булганын нәрсә белән тутырабыз? Булганын, менә бу җитди сөйләшүләр безнең хәзер бик сирәк бит, ярый, әле бүген бар. Шуның өчен шуның өчен күп нәрсәне үзебездән алыйк. Бу бәхәсне без монда куймыйк. Ул тегендә барсын. Россиянең дәүләт органнары инде карар кабул иттеләр, татар теле кирәк түгел. Бу алар темасы, безнең татар халкының темасы түгел. Кирәкме татар теле, түгелме дигән сорауга инде Конституцион суд хәзер нокта куеп җавап бирде. Татар теле кирәк түгел. Татар теленә һөҗүм хәзер язма телебезне тартып алудан башланды. Киләчәктә тагын бер һөҗүм булачак. Россиядә бер генә дәүләт теле калачак. Аны көтеп торабыз. Аңа әзерлек башланды. Тагын бер нәрсә, мәктәпләрдә уку укыту эшләре хәзер тулаем гел русчага гына күчергә тиеш булачак озакламый. Төп максат хәзер куелды милли сәясәттә, милли республикаларны бетерү. Милли республикаларны бетерү, мәсәлән, Татарстан республикасын Ульяновск өлкәсе белән кушып, Волга-Кама, Идел түгел, Волга-Кама губернасы төзегәч, синең телең инде дәүләт теле була алмый. Хәзер инде икенче төрле бәхәс бара. Татар гомумән кирәкме, юкмы, милләтләр? Практик, гамәли сәясәткә кереп бара тагын бер юл. Россиядә бер генә милләт булырга тиеш, бер генә дин булырга тиеш. Менә шул турыда без сөйләшергә тиеш. Татарга тылмач кирәк түгел дигән гыйбарә дә юкка гына чыкмаган. Татарлар алар аралашчы булганнар тарихта. Шулай бит, әйеме? Алар бит Әйе. Алар тәрҗемәчеләр ролен үтәгәннәр. Алар Азияне, Европаны берләштергәннәр, аларның мәдәниятләрне берләштергәннәр. Шушы гасырлардан калган, инстинкт рәвешенә кергән сыйфатыбызны җуймадык мы соң инде бүген? Юк.
Без аны җуймадык. Ул күл астында калган күмер сыман әле көйрәп кенә тора. Аны әз генә җил иссә, өреп кабызырга була. Менә хәзер кабызып йөрергә җыйбыз берничәбез, э, берничә дистә кеше һәм берничә оешма, шул исәптән Бөтендөнья татар конгрессы, Тарих институты, Ияли һәм башкалар Латин фронты төзергә. Менә Латинга кайтуны да без астан башларга тиеш, түбәннән башларга тиеш, халыктан башларга тиеш. Шуның белән йөрибез. Менә өйдә киретеп карыйк. Телне тыю буенча бернинди закон закон түгел. Ул законны без бозмыйбыз. Дәүләт теленә кагыла икән конституционный суды. Менә дәүләтнең ишеген яптың эчкә кереп кабинет министровка. Анда калсын ул тел. Кириллица калсын. Ишеген ябып чыктың урамга, анда инде ул дәүләт теле түгел. Анда дәүләт теле түгел ул. Шуның өчен бернинди рөхсәт көтмичә латинга кайту буенча Гамәли рәвештә кайту буенча Татарстанда Латин фронты оештырылды. Менә иң беренче мәгълүматны бүген шуны әйтәсем килә. Менә шуны көйрәтеп җибәрик, аннан соң карарбыз, халык ничек булыр. Халык латинга кайт теленә кайту буенча бердәм фикердә дип уйлыйсызмы сез? Юк.
Бердәм түгел.
Бердәм түгел. фикердә түгел, и дөрес шиләр. Сез шул бүгенге көндә, бүгенге көннән 1 январьдан 2005 елның латинга кайту дигән законны уздыра аласыз икән, күпме кешенең канәгатьсез буласын беләсезме? Сез мине Грамотасыз кешегә әйләндереп калырга телисез. Хокук саклау системасында эшләп килгән минем бердәнбер казанышым дип әйтер идем мин. Үземнең, үземнең милли телемдә белүемне. Әгәр дә кирәк икән, теләсә нинди татар районына чыгып, татар телендә алып барылган суд барышында милли телемдә сөйләп кешеләрне яклавымны, аларның мәнфәгатьләрен җиткерүне судта. Һәм шулай ук кирәк икән шикаять гаризасын татар телендә, кириллица булсын, анысында минем рамешем юк. Ләкин мин үземнең телемдә язып тапшыра алуымны, мин үземнең казанышым дип саныйм. Һәм минем шикеллеләр аз түгелдер. Бәлки безнең өлкәдә азрак торалар, ләкин сез менә тотасыз да бөтен татар халкы исеменнән менә бүген безгә латиница кирәк дип сөйлисез. Юк, менә сезнең белән монда бөтенләй килешеп бетеп булмый. Ну, килешмәгез, мин монда сез минем белән килешергә тиеш. Бер әйбер, бер әйбер ачыклык кертеп китик. Бәләкәй генә ачыклык кертеп китик. Сез әйтәсез, әгәр дә бүген латиницага күчсәк, кешеләр надан кала дип. Сез вакытлы авырлыкларны, вакытлы кыенлыкларны гомумга күчерәсез, бу гомум халыкка күчерәсез. Әлбәттә, вакытлыча аз гына кыенлык булачак латинга күчү вакытында. Э, анда аз гына э, бер буынның э, алфавитны белү белмәвендә кыенлык булачак. Ләкин гомумән алгарак караган вакытта, киләчәккә караган вакытта һәм телебезнең эчке хасиятенең кайсы алфавитка ярашлылыгына караган вакытта Латинга күчүнең файдасы күбрәк. Минем өчен, менә мин шагыйрь, язучы, бүгенге көндә латинга күчү шул кадәр кыен, чөнки минем шигырьләрем, бөтен китапларым чыккан кириллда, һәм мин кириллда гына язам, миңа кыен булачак, мин аны аңлыйм, ләкин мин үзем өчен генә яшәргә тиешме? Ләкин бит аны киләчәк буыннарны карарга кирәк. Минемчә, минемчә, менә Гәрәев әйтеп китте, кыенлык да булмаячак, чөнки барыбер урыс илендә яшәгәндә без кириллицада укыячакбыз, без аны беләбез, ул шрифтны беләбез. Латиницаны без чит тел өйрәнгәндә латиницаны өйр беләбез. Шуңа күрә монда ике төрле шрифт бернинди зыяны булмаячак. Без ике кириллицаны укыйбыз, латиницада. Бусы беренче. Фәндәс абый анда әйтеп китте, менә э, ни дип, гыйлемгә омтылу, омтылу дип, менә мин эзлим, мин бөтен э, фәлсәфи китапларны, э, нау, э, гыйльми китапларны, психология буенча башка әйберләрне урыс телендә укыйм. Чөнки татарга Менә бу соңгы 20 елда бер тәрҗемә ителмәде бер фәлсәфи китап. Безнең тагын кайтабыз, дәүләтебезгә кирәк түгел ул, чөнки безнең халыкның гыйлемле булуы кирәк түгел. Тәрҗемә ителми, без урысча укырга мәҗбүрбез. Милли проблемалар күтәрелсә дә яме, тел проблемасы, милләт проблемасы, нишләптер ул шул графикка килеп терәлә. Мине шул нәрсә бик нык гаҗәпләндерә. Бу бәлки провокациядер. Нишләп без милли проблемалар турында сөйләшү урынына яме, шул графикага күчәбез? Барыбер түгелме нинди графикта язылган? Аннары менә күчәргә була, мин риза. Ләкин безнең милли проблемалар беткәннән соң, без гүзәл, чәчәк аткан милләткә әйләнгәннән соң, безнең менә бер проблем да булмаганда, утырып сөйләшергә була. Җәмәгать, әйдәгез әле графиканы үзгәртик. Менә безгә җайлырак булыр ие менә латин графиксында. Ул ахта була, ә монда милләт үлем хәлендә э, э, э, яшәгәндә, әйеме? Бу минем өчен провокация.
Кызганычка каршы, латин мәсьәләсенә безне без үзебез терәмәдек. Менә телеңнең хокукын алу, үзеңнән ирексезләп алу, Ул кешене түбәнсетү. Ул безгә ирексезлек белән тагылган и 39 нчы елда. Конституционный суд безгә әйтте, менә шушыны 39 нчы елда кабул ителгәнне законлаштыру. Легитимизация дип әйтте ул аны. Ул чакта леги... Сталин легитим белән легитимны кертмәде ул аны, законы булмады союзның. Менә шул Сталинның карарын бүген реабилитировать итү Ул ничек карыйсыз? Үзеңнең тел хокукын сатып алу. Аннан соң, бүген безгә ул сынау формасында куелды. Әгәр без шуңарга риза булсак, менә бу судның карарына, Димәк, безнең хәзер дәүләт теле статусын бетерү икенче адым без аңарга әзер дигән сүз, кул күтәрдек дигән сүз. Мәктәпләрне бетерүгә без аңар әзер дигән сүз. Алгы сызыкка әверелүе, менә латин турындагы мәсьәләнең хәзер милләтне саклап калу буенча алгы сызыкка әзерләнүе, ә, әверелүе. Ансана без гаепле түгел. Мәскәү шуңа безне китереп терәде. Кызганычка каршы, латин графикасы турында сорау бүген фронтның алгы сызыгына әйләнде. Фронтка әйләнде татар милләтен саклап калу өчен.

Тоела миңа шушы хәл. Ничектер каршылык та, менә Фәндәс абый әйткәнчә, каршылык та күрсәтә алмыйбыз. Бәлкем, бераз сабыр итәргә дә, беразданрак без йокыдан уянырбыз һәм яңадан яңа күтәрелеш кичергәнне көтәргәдер. Иң төп проблема, минемчә, халыкның үзендә ихтыяҗ юк. Татар халкының татар телендә ихтыяҗ юк. Күпчелегенең, мин барсында дип әйтмим. Ихтыяҗ нәрсәдән туа? Менә, мәсәлән, мин үземне урыс телен начар белүем белән хәйран гына Э, кыенлыклар кичердем дип саныйм җитмеш сигезенче елда украга кергән вакытта э, менә